Moshon, Parlamento den reunion públiko awe djaweps dia dos di mei dos mil binti kuater, konsiderando ku Parlamento den su presupuesto pa aña dos mil binti sinku tin seishent mil florin reservá pa biahamentu, Parlamentarionan konforme artíkulo diestres di Ordenansa Sentral, Geldelijke Voorzieningen Staten. ta risibí un reisvergoeding pa hasi biahe pa eksterior. E kompensashon aki ta pa paga gastunan relashoná ku biahenan menshoná. Reportahe i relato finansiero, permètnan ku un miembro di Parlamento por usa pa di forma transparente responsabilisá su mes pa un biahe di trabou. Parlamentarionan mester usa e medionan finansiero risibí na un manera transparente i konforme reglanan i leinan establesé. Ta disidí kada momentu parlamentarionan realisá biahenan pagá pa Parlamento. Esakinan mester presentá reportahe i relato finansiero na nan regreso for di eksterior. Griffier a ta atministrá e fondonan konforme artíkulo dies tres, number kuater di e Ordenansa Sentral Geldelijke Voorzieningen en Staten i raportá na Parlamento. Parlamento kuminsá kana e kaminda pa riba término ku artíkulo trese kambionan nesesario den Ordenansa Sentral Geldelijke Voorzieningen en Staten i ta pasa pa órden di dia. E moshon aki a wòrdu entregá firmá pa miembronan Martínez, Guirigori, McWilliam, Doran i Jesús Leytu. Tin miembro di parlamento ku a firma e moshon aki ku ke duna un aklarashon? Oke, señor Martinez. Danki, señor presidente. Señor presidente, mi kere yama. Anke ta trempan pero mi kere un danki na koleganan den parlamento ku si ta mira e nesesidat anto ku e transparensia ku mester tin den paku biahenan den parlamento. Fora di esei mi por bisa mi ta hopi kontentu i nos lo bai over na votashon anto pa esaki por bira un realidat. Danki.

No, berdad. Si. Firmante. Si. Des mi ke trese un amienda den e. E amienda por mi awor ei. Ok, ki e amienda ta, señor Mercelina? Dal bai numa. Sigur tumando nota di e importancia, so ami ta un hende ku ta consecuente i mira e transparencia ku nos ta ban papia riba dje. Mi ta kere ku den e, laga nos bisa. E dictum, Den e cuadro di e dictum, mi ta kere cu ta importante, ablieft señor Martinez, Despensa. No, señor Mercelina, kis papia cu mi, señor Martinez. No, pero señor Martinez ta papiando cu mi, avisando cosnan peligroso contra mi, señora. Ok, un momento asina. Sigur no. Mi ta atende cu señor Martinez wak ta aki con mi. Mi ta pidi señor. Aminda? No, si, pero mi ta pidi Señor Mercelina pa papia direct cu mi. Ok, sigur, sigur no. La, papia cu mi, ami ta scucha Señor Martinez, ken cu ta cu bisa kico ta. Danki, Señor Presidente, pasobra nos ta den e sala aki, anto mi ta kere cu nos ta compronde cu mi tin e tarea y e trabou tambe, anto mi ta siente trankilo aki. Ti dal bay cu e aminda. Ok, mi ke bini cu un, un, den e dictum number uno, cu ta importante cada momento parlamentarionan realisa. bishitanan di trabou den eksterior i lokal pagá pa Parlamento, pasobra ta un trabou ku nos ta hasi tur ora. Entonces mi ta kere ku den kuadro aki ora bo ta papia di bishita di trabou ta un kos ku bo ta hasi lokal tambe ke men ta importante pa bo tei na Kòrsou tambe ora bo ta wòrdu pagá pa e trabou. Dus bishitanan di trabou den eksterior i lokal pagá pa Parlamento esakinan mester presentá. Raportahe y relato financiero pa nan temen ami ta kere tena relato financiero punt. Dus pa e ta mas duidelijk den e cuadro ey ora nos ta papia di e trabou sigur di e importancia como parlamentario. Dus mi ta bolbe ripiti e proposicion cu mi tin ta. Den e dictum number uno, cada momento parlamentarionan realisa bishitanan di trabou den exterior y local pagá pa Parlamento, esakinan mester ta representa un reportaje y relato financiero. Punto. Esey ta locual cu mi ke propone pa e hendenan cu a firma e motion aki. E masha masha danki señor Mercelina, mi kier a chek e ora ei ku esnan ku a firma e moshon nos no ta bai di akuerdo ku e kambio proponé di señor Mercelina. Tin algun persona ku a firma e moshon? Bosan ta bai di akuerdo? No ta bai di akuerdo? Oke, e ora ei nos ta sigui ku votashon riba e moshon.

Danki Madam, tumando nota di e moshon aki ta un moshon ku mi kier sa tambe a trese basta komoshon den komunidat den e kuadro di kon nos ta komprendé e trabou ku nos tin ku wòrdu hasi. Anto mi ta haña e importante tòg pa bo por splika ku e lei ku nos ta papiando aki, Geldelijke Voorziening en Staten, ta un lei ku a ser akseptá, oh mi ta purbando di haña mi. Kuadro akseptá pa tur miembro di Parlamento den e sala aki behalve señor Calmes. Kemen di ora nos ta papiando di e ordenansa geldelijke voorzieningen Statenleden bon ta bin ku un moshon. Bo ta sòru di bin ku un amienda pa trese sierto kambionan ku bo ta e importante. Señor Mercelina no ta kontra di transparensia i semper a hasié mesun kos. Señor Mercelina ka bin sali Aruba ku señor Martinez, señor Mercelina so a entregá. un relato di su biahe. Anto mi ta kere ku ta importante pa bo ku mi ta bai pone aserka e gastunan finansiero ku maiba pa motibu ku ama keda na un kaminda ku a kosta mas ku nos taña komo da gèldvergoeding. Dus e ta importante, maia importante pa trese den e diktum algun kambio. Mi ta kere ku ora nos ta papia di biahenan pagá pa parlamento, E biahenan ku por ehempel ami a hasi pa Peru, OPCC, awor aki Antigua ku asta DBB a bisa mi ku mi no ta pertenesé den e delegashon di Kòrsou, ke men ku representashon di Kòrsou i biniendo ku komishonnan di Parlatino aki, señor Mercelina, úniko biahe ku señor Mercelina a hasi ku pago di Parlamento pa e aña aki ta Aruba. Pero si mi por bisa por ehempel di esnan ku a presentá e moshon aki, mi tin biahe di Aruba dos bia. Biahe di Colombia. Biahe di Hulanda, mi no a mira t'ainda un ehempel di relato. Anto e cosnan aki mi ta considera faltamente di respet y populismo den e comunidad aki. Anto awe nos ta papia di esey. Mi no tin problema cu e cu e mocion, mi ta kere cu ta importante. pa semper riba transparencia y keda cana riba camino que mimita bay di acuerdo cu e mocion anto ban cumpli cuni.